E rere tonu ngā mihi maioha ki a rātou kua mene atu ki te pō, rātou kua ngaro ki te tirohanga kanohi. E tika ana taua whakatauki rā, Toitū te whenua, whatungarongaro te tangata. Nō reira, haere atu rā koutou katoa ki te kāhui o Matariki i reira okioki ai. Ā, ki te mana whenua i konei, koutou ngā uri o Ngāti Te Ata, ngā oho Te Kawerauamaki, nei rā e whakamānawa atu ana. E kai i ō koutou mata ki tēnei, e whakatīnanahia i ngā hiahia o aku mātua tīpuna, nāku te hōnore nui te mihi atu ki a koutou katoa ngā whakapeto ngoi i konei. Tēnei te tira hou, tēnei haramai nei, nā te rongopai, nā te rangimārie. Ka hoki au ki te kaupapa kōrero o te rangi nei, ngā matimati nō te ringa kotahi. Māku pea e whakamahia i ētahi pātai e whakawhārikihia hei kīnaki i aku kōrero i tēnei rā. E hika mā, he pānga nō te pāmamae me te pēpehi o ētahi hunga motuhake ā-pāpori ki te hauora me te ahunga whakamoa o te katoa. He aha ai te take? Tāpiri atu ki tērā, me pēwhea a tēnā, a tēnā o tātou te mahi ake ki roto ki te whakakore i ngā toihara ā-iwi me te hanga piringa ā-pāpori? Māku pea e whakatūtuki taua pā, aua pātai pēnei nā. Māku e waiho mā te horopaki me te whakamārama o te wairua o aku kōrero i ēnei rā. Māku pea e whakamahi ai te Hāhi Wairoa Tapu, he peka nō te Hāhi Ringatū, hei tūāpapa, hei ārahi i au. Ngā matimati nō te ringa kotahi. Tēnā, tauti mai ki taku hāhi o te Hāhi Wairoa Tapu, hei āhuru mōwai mō te hunga kua tau nei i runga i te rangimārie. Heoi anō rā, ka huri te rangimārie ki te riri. Nā te aha i pērā ai i te tau 1865 i hopukina hē e Te Kooti Arikirangi Te Turuki te matua tangata ki Te Wairinga Āhika? Kīhai ia i tae atu ki reira. Heoi anō rā, ka tukuna e ia ki te whare kauri, mau heretia ki reira, ka mutu. Hei tā oku kaumātua o te Hāhi Wairua Tapu, ka heke te ora o te matua tangata ki te whare kauri. Kua kite e ia i te anahera me kaere. Ko ngā kōrero i tohutohu ki a ia, nā, nā, te mana o te kupu o te Atua hei hautū ki ōna mauhere. Nāwai rā, nāwai rā, ka ārahi e te matua tangata i ngā mauhere mā runga kaipuke. I te wā i tae atu rātou ki te whare ongaonga, i whakatū ringa matau hei tohu mō te Atua. Mēnā kei te tuitui au i ērā Kōrero ki te pātai kua tārewatia he pānga nō te pāmamae me te pepehi o ētahi hunga motuhake ā-pāpori ki te hauora me te ahunga whakamua o te katoa, he aha ai te take. E ai ki a Matua Meng Foon, te Kaikōmihanga Matarau ā-Iwi, I ngā rā o mua, ko pēpehi e te kāwana ki ngā hiahia o ngāi Māori. Koira pea te timatanga o ngā raru o ngā pakanga ki waenganui i a ngāi Māori me ngāi Pākehā. Nō reira mēnā kei te āta tiro tātou ki te whakapēhitanga a te kāwana ki a te kōti, koira tētahi āhuatanga kino kia kaua tātou e whai. Heoi anō rā, ahakoa ngā pānga kua heipu ki te matua tangata, me anga whakamua tātou katoa ahakoa te aha. Ka hoki ki te horopaki e pā ana ki te matua tangata. Mā te whai o te motu i te tau 1872 i noho e te matua tangata ki raro i ngā rekereke o Reo i Maniapoto, ki te ui o Ngāti Maniapoto ki te Rehenehenui. Kātahi, ka mea mai te matua tangata ki ngā kaumātua i taua wā, Nau mai, haere mai, karangatia he rā hou mā koutou, me whakahaungia i te rongopai i runga i te ngāwari me te aroha. Āhuarangi roa ngā kaumātua i taua wā, nā runga i ngā kōrero taioreore o te matua tangata. Heoi anō rā, i riro e Te Matua Tangata i tōna maungā rongo i te tau 1883. E te māria, kua hāngai pū aua kōrero tuku iho ki te pātai kua whiungia i tēnei wā, me pēwhea a tēnā, a tēnā o tātou te mahi ake ki roto ki te whakakore i ngā toihara ā-iwi me te hanga piringa ā-pāpori. Me tiro mātou ki te kaupapa nei, Ngā Matimati nō te Ringa Kotahi. Ko taua ringa rā, ko te ringa e whakapono ana ki te Atua. Koirā pea te tino pūtake o te kaupapa ki au, Ngā Matimati nō te Ringa Kotahi, ko aua matimati rā, ko ngā hāhi puta noa i Aotearoa nei. Ā, mō ngā rā kei tua o te pae tawhiti, me whakakore mātou i tēnei mea te kaikiri. Tuatahi rā, me tīmata ki tana ahunga mai. Ki ōku nei whakaaro, i ahu mai tēnei mea te kaikiri mai te koaretanga o te whakaaro. Mēnā ko kore tētahi e ako e pā ana ki ngā tikanga, ki ngā hītori o ia iwi rerekē, ko kore tātou e mōhio te hē ki te tika. Nō reira, me mahi a tēnā o tātou te ako i ngā hītori, i ngā tikanga o o ia iwi taketake puta noa i Aotearoa nei. Hei whakakapi kōrero mōku, ko te tino pūtake o te kaupapa ki au ngā matimati nō te ringa kotahi, ko taua ringa rā, ko te ringa e whakapono ana ki te Atua, ko ngā matimati, ko ngā hāhi puta noa i Aotearoa nei. Ahakoa tā rātou rerekētanga, ko te tikanga matua kia whakakotahi ai te marea ahakoa te aha. Wairua tapu mai, Ringatū mai, Karaitiana mai, Katorika mai, Rātana mai, aha atu rānei. E hika mā. Mākau tāu, tātou,